Tunah chuan zaina kan chawimawi tur Puke Van Lalvena khawngaih in lo ding chhuak sela zaina chawimawina min hlansaktu tur Pu Chinkham Manga Thawmte Finance Secretary lo ding chhuak ve leh sela Pu Vena sul hnu MZP a sul hnu Tawite i ngaithla ho ila chumi zawha chawimawina thil pek kan hlan dawn a ni. Fzp chuan chawimawi phu ram leh hnam tana ding thin, thangtharte tana mi an tawn tlak nia kan hriat te kan chawimawi thin a. Zaina kan chawimawi tur hi tu dang ni lovin Mzp chhungkawmi kan hruai tawh kan hruaitu lo ni reng tawh Puke Van Lalvena a nia. A nih hi college zirlai a nih atanga ram leh hnam tana min pe leh hemi lama ngaihtuahna seng thin, Hun rei tak chhung Mizo zirlai pawl hruaitu lo ni tawh Vice President post Trump thum lai chelh kum sangkhat zakua sawmkua leh panga a mzp President hial lo ni ta a ni a. Puke Valalvena hi mah ninihna hnama chiang zirlai pawl hruaitu a nih lai pawha hnam Isua tlanchhe ngai lo Ram tana paviak tha leh chhawrhna awm tak mzp President a nih laia Chakma foreigner dap chhuaka um chhuana sur sutu leh Chakma te vanga Long March Aizawl Ṭhu Chawngte huaihawttu a ni a. Chutiang mi mi ngei he Mizo hnamin Rajya Sabha MP kan neih hi a thlamuan thlakin kan va nei tak zet a, MZP chuan kan chhuangin kan lawmpui a, chawimawi phu kan ti a ni. Chawimawina thuziak ka chhiar chhuak anga ka chhiar zawhah hian chawimawina thilpek ka inhlan chhunzawm mai dawn nia, chawimawina Pu Ke Va Lalvena, ex-President, MZP, India ram rorelna sang Parliament-ah Zofa te Iowa ding tura Rajya Sabha member a tan thlantlin i nih hi mzp chu General Headquarters chuan kan chhuangin kan lawmpui tak zet che a, ram leh hnam tana mawhphurhna zau zawk i ko a awm hi tha taka hlen chhuak tura kan duhzia che entir nan leh kan suanzia che entir nan he tuziak hi kan hlan a che tanrual hi chakna President Pu B Vanlaltana leh General Secretary Pu Lalnunmawipautu ten hming an ziah hnan a ni. a lawm awm e a lawm e
Pu Chairman leh mzp President Pu Vanlal Tana leh a thawhpui te kan khua lian zawm tak mlf Senior Vice President leh Mizoram Sorkar Deputy Chief Minister zawm tak Pu Tawnlue leh amah rawn tawi awmtu mlf Party General Headquarter a kan hotu te kan Vice President Pu Zoma te hei kan mla

Lo awm ka ti em em a, tin kan hun serh hmangtu Rev. Joe Thuama te, tin kha ka hma a thusawitu MZP President Hlui Pu Zokaiya te zat inah Pathianin he remna ni lawm tura MZP General Headquarter Programme buatsaih a hun tha leh hun thawl tak mai Hripuiin khawvel a chawh buai laia kan han nei thei hi a hlu ka ti a, a lawhawm ka ti em em a ni. A bik takin keimah tan hian zanin hi a hlu leh zualin ka hria a, hetiang programme rawn siamtu MZP General Headquarter President leh thawhpuite zawng zawng chunga zaninah hian lawmthu kan sawi a ni. Chuan kan hmaah kha Thu tha tak tak kan theihnghilh leh mai ang tih hlauhawm khawpa thu tha kan khual lian hnehna chang te, tin Pu Zokai Liana hnehna chang te, tin kan hun serh hmangtu te leh kan MZP aioa thusawitu te hnehna chang khan kan ngaithla tawh a, tia chawlngawina thil pek te min han hlan tawh te chuan thu han sawi ve kher pawh tul tawh awm lo tak niin ka hria a. Amah chu programme ah khan thusawi te kha min tih ve tho avang khan lawm tak chung in thu thui lem lo tak sawi kan tum ve deuh a ni. Kan programme te tlem ah an han in chher chuan thui ve deuh tawh avang in thu rei tak sawi tur kha chuan min lo beisei lo ta ula kan tih deuh a ni. Hmasa ber ah Kan sawi duh chu lawmthu sawi na tho a ni a, ka lawmthu hei zan in a chawi mawi tura lawm pui na thil pek te dawng tura Rajya Sabha MP hi a tan hial a thlan thei a, min han vawrh chhuak tu min han thlang tu mlf kan party president Pu Zoramthanga leh a rawngbawlpui te, I ti mai ang mnf elected OB te leh kan Nomination Committee member zawng zawng te an mahni avanga hetiang anga thlan tura vawrh chhuah hi kan ni a, tichuan kan mla sawmhnih pasarih ten an vote hlu tak hi min han pe bawk a, chuan mnf party hruaitu te leh kan mla te zawng zawng chunga lawmthu hi kan sawi nawn leh duh a ni. A lo vat turin min chem an keng a, an vat chur chur thin a, chem keng lovin kan tei thin a. Tunah chuan chem hriam tak kan hotuten min pe ve ta niin ka hria a. A lo vat ve thei dinhmunah min han hlangkai chho ta hian kan hria a, ka lawm tak meuh meuh a ni tih kha kan sawi duh a. Tin, lawmthu tho Pathianin hetiang hun tha, hun kal tawh ah Eng sina te pawh kha ka hlan ngaithla zuai zuai tawh a, zahni sawi teuh hun a ni lo va. MZP hruaitu kan nih lai Bangladesh ram rihrual ate kan han chet chang te leh tin hun dang dangah te pawh thih hlauhawm tak tak kan tawh chang te pawh a awm zeuh zeuh a. Chutiang karah te chuan awm thin mai la Pathianin min hruai tlat a, min veng tlat a, party a kan luh tawh hnuah pawh a Bawhsual hlauhawm tak tak dinhmunah te kan din changawm fo bawk a, mahse a chungah te chuan Pathian i min veng tlat a, min hruai tlat a. I hetiang dinhmun ah i hlan kaia kan awm chhan hi i Pathian a ni tih kha zaninah hian chiang takin ka hria a, kan hotute thinlunga pawha a hnathawk tlattu hi Pathian a ni tih hi ka ring bawk a, chuvain Pathian chungah ka thinlung tak meuh meuhin zan inah hian lawmthu kan sawi leh duh bawk a ni. Tichuan hei remna ni ah kher kher hetiang ang kan MZP hruaituten programme an han siam hi Hun dangah chuan mnf party hian opposition ah kan awm lai ni emaw ruling kan nih lai na ni emaw thingtlang hun hrang hrangah te team tirin khaw hrang hrangah te a chang chuan khawsawm li laiah te hetiang remna ni hi awm ni khamin kan hmang kum tin thin a huhawv a NGO tena a hukpui deuh a han ruat a nih lem loh hi chuan Amara chu hripui avangin kan hre vek a, khatiang ang tihna hun kha a lo nih chiah lo avangin i Aizawl khawpui leh hmun dangah pawh remna ni hmanghlei theih lova kan awm lai a, i hetiang programme hmatna rem chang tak mai a bikin keimah a min han chawi mawina hun ni bawk si an han ruat hi a lo awm kha ti em em a, chumi ni vang chuan remna ni kaihnawih hi tawngkam hnih khat lek i han tarlan ve tul ka ti a, a. Inremna ni han tih hian buai a lo rehna tura inremna emaw i inrem taka i khawsak hona tur tih lam hawi a ni lutuk chuangin ka hre lawk a. Mizoram leh hnam leh Mizo sakhua humhimna tura India sorkar leh mnf inremna ni a nia vangin a hlu a ni. Tih hi kan sawi nawn ve leh duh a ni. Kan hmaah thu tam tak ngaithla tawh mai ila i. India Independence sang chu Assam Lee pasarih hma chuan Mizoram hi Sri a ni la, India hi Sri a ni la, Mizoram hi India a ni lo hrim hrim a. India hi Sri zawng zawng hi chhiar vek mai ila, Lee sarih hma lamah Mizoram hi India ah a tel ngai lo reh reh a. India hi Sri buk an hmuh zawng zawng hi a en vek mai ila, sang chu Assam Lee pasarih hma lamah Mizoram hi India hi Sri a tel lo a ni. Kan Mizo history pawh en ila India history lamah kan tel chuang lova. India ni ngai lo kha Lee Sari atangin India min han tel ve ngawt a. Mahse India danpuia India ni ngai lo Mizoram, Lusai Hills, India a bet si in Mizo hnam chungchang India Constitution-ah a inziak si lova ni. Kan tawng pawng tel ve tawp mai ni. Chumi ni vang chuan hnam movement a lo chhuak a, Mizo hnampa Pu Laldenga leh a kaihhruai ten Indian Constitution ah Mizo hnam a tel ngei ngei loh theih loh na turin hma'n rawn la chhawk a. Tichuan Thlangzua Siamriat paruk June inremna ah chuan loh theih lovin India Constitution ah Mizoram, Mizo hnam, Mizo sakhua Humhim tura Article chathum sawm sarih pa khatna, three seventy one, sub number G hi he inremna ni zu ni sawm thum hian a lo sual chhuak ta a, a hlu em em a ni. Pawnga taka inrem taka va awm ri hrim hrim emaw, indo rehna hrim hrim emaw a ni lova. Chu Article three seventy one, sub number G-ah chuan point pawimawh deuh deuh hi a inziak tlat a ni. India Constitution-ah Eng pawh lo chuang mah sela, heng a hnuaia mi ah te hian Parliament dan siam engmah hman theih a ni lovang. Pakhatna, Mizo Customary Law leh Mizo Social Life ah kan social life, kan society, kan customary law hi India Constitution chunga leng ni turin he inrem ni ah hian ziah luh a ni. Tin a dawr lehah chuan Mizote sak huaah Mizote hian Kristian kan duh chuan kan sak hua kan vuan thei a, kan pi leh pu hun laia kan sak hua pawh kan lo vuan a ni thei. Mahse, Mizotena kan sak huavawn hi India Constitution chunga leng a ni a. Parliament-ah an duh chuan eng dan pawh lo siam rawh se, hmana dan siam tawh a nia maw, siam thar leh a nia maw pawh a ni sela, Parliament dan siam hian Mizote sakhua ah thuneihna a nei dawn lo, a nei lo a ni tih kha he inremna mlf ramhnuai sorkar leh India sorkar inremna ah hian a tel a ni. Chuvai mi tam tak te in sawi thlaih thin hi Mizo kan nih chhung chuan a hlauhawm thei lo a ni tih kha zan inah hian he inremna hlut zia kan hriat nan ah kan sawi duh a ni. Parliament dan siam supersede Chumi chunga lengin he inremna thuthlung hi siam a nia, Constitution ah a inziak kalh mai ni. Tih chuan pakhat leh chu na chinah pawh kan ngaihthlak tawh kha, Mizoram neitu, The ownership and transference of land, ram neitu leh neitu nih inhlan chhawnna ah khan Mizoram State Legislative Assembly hian thuneihna tawp a nei a. Chutah chuan mi lungawi lovin High Court-ah kal mah se, Supreme Court-ah pawh kal mah se, Mizoram State Legislative Assembly thuneihna chungah hian thu an nei lo a ni. Thu thuneihna tawp kan nei a ni. Mizoram chhunga LSC House Side Pass heng zawng zawng Kan ram sorkarin a a pek hi Parliament in a thiat pha lova, Supreme Court in a thiat pha lova ni. Kan thu thu ni. Chu chu remna hian a rawn thlen a ni. Chuvai in remna ni kan tih hi Zofa te tan hian a hlu em em a ni. Chumi ni ah hetiang anga a programme siam sak kan nih hi a mi mal takin ka tan hian a hlu a ni. MZP hruaitute chu ngahin kawlawm em em a ni tih kha a han sawi leh duh a, ka thusawi ka han tlang kawm mai ang a, hei ka thusawi tawp na tur atana ka han sawi duh chu kan hruaituten hetiang anga Razia Sabha MP ate hial min han hlan kai ve tak si ah chuan MP ka nih chhung hian ngaih pawimawh leh kan thawh tur tam tak awm mah se khang kha sawi vek hman lo mah ila kan sawi duh em em chu I MP min nih tir ve chhung zawng a, ka ngaihpawimawh em em tur leh ka ngaihpawimawh ber tur chu kan ram kan hnam kan sakhaw himna chutiang lam hawi chu i ka ngaihpawimawh priority ka pek ngar ngar thin tur a ni tih kha zan inah hian ka sawi lang duh tlat a, kan ram kan hnam kan ram kan hnam himna hi i kan sakhuanen hian inkawp tlat a ni a i. Kan Pathian vawn a dik a, a chanchin tha, thupuia hmangtlattu hnam kan nih chhung chuan he hnam hi a ral ngai lo vang tih hi ka ring nghet tlat a. Thenkhat chuan ral thuam nei that te, economic a hmasawng te leh thil dang dang tam te himna an ngai a, mahse Mizo hnam himna kulhpui chu Lal Isua a ni. Chumi kan Pathian biaknaah chuan nghet taka he hnam hi kan din tlat a, a duh dahna he hnam hi ke a pen chhung chuan lir nghingin min ti chhe ngai lovang, indonain min ti chhe ngai lovang a, hripuiin min ti ral ngai lovang. Chuvang chuan mlf ten Pathian leh kan ram tan ti thupui Kan lo neih ang hian kan ram leh a hnam tan a ka thei pa tawp in ke ka pem zel dawn a ni tih kha ka sawi dun a ni ka lawm e.